Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles haut an net nëmmen de Gilles, mä den Tap an de Luc vu Blame the Others sinn mat dobäi virtuell, mee se sinn do a mengem Häerzen. Mir deelen eis Passioun vun der Musek an ähm, do mer eis mo geduet, dann kucke mer mol wat bei Blame the Others esou äh, ze ziele gëtt an dofir si mer haut hei. Männer, Merci fir dobäi sinn. Villmools Merci Gilles, datt s de eis dobäi hues. Ja, Merci, Merci. Ëmmer gären. An da geheien ech mol direkt eng Anekdot an de Raum, well dat ass prinzipiell dat Éischt, wat mer an de Kapp kënnt, wann ech e Bandnumm héieren, wéi Blame the Others. Ass dat, ass dat effektiv, ech mengen, an enger Gesellschaft, wou mer eis leider aktuell befannen, wou et éischter drëms geet, fir anerer ze beschëllegen an ze beleidegen, éier ee sech selwer mol vläicht d'Froe stellt, Hm, sinn ech vläicht de Problem? Hunn ech Problemer? Ass dat eng Anekdot wou mat Blame the Others a Verbindung gesat gëtt wéi deen Numm do zustane koum ass? Dat wär mol dat brennendst wat mech interesséiert. Dat ass honnertprozenteg dat. Da kënne mer jo drop halen, da kënne mer jo rëm anhänken. Voilà Äddi, merci fir déi Info, wierklech méi cool. Nee dat ass jo an an deem Sënn war et och e bëssen am Kontext vun der Musek natierlech jo datt een och oft Leit fënnt déi u sech gär Musek géife man an oft Ausriede fannen wisou se se awer net man. Merde, dann zielen ech mech do och e bëssen dobäi. Schäisst, dat war elo, dat war net de Plang, mee dat ass elo hanne lass gaang. Mee dat ass guer net schlëmm. Kann een net alles man, dat ass eis och bewosst, mee mer hunn awer missen en Numm fannen. Jo, dat ass richteg, an ech menge Blame the Others ass, fannen ech awer trotzdem en. Statement ähm, zum muss dann eben mam, mam Genre oder mat der Zort Musik eben Metalmusik ass natürlich e grosse Begrëff. Ähm, Blame the Others ass awer da schon wann e Stadlo so derf so natierlech äh, eng fir, fir mech also nos äh, eng gewësser Nostalgie wann ech Blame the Others lausren oder live gesinn äh, ass dann dann fill ich mech dréck versat an meng meng gëllen Ufanks 2000er a Mëtt 2000er Joren, wou de Metalcore esou richtig lancéiert ginn ass an ech fannen, dass Blame the Others, ech wëll net soen, do hänke bliwwen ass, mä dat feiert, ne, den, den, den, den, den Metalcore oder de Core einfach lieft. Oder irren Ja. ech mech do? Nee, dat ass, dat ass genau dat. Also déi, déi Song, déi Haaptsongwriter jo och sinn do vill den, ähm, äh, äh, de Jeff an de Cliff. an déi sinn och enorm influencéiert vun déier vun déier Zeen déi méi al Metalcore Saachen à la Killswitch Engage vu virun ongeféier 15, 20 Joer esou ganz genau a bësse gemeet. Probéiere mer do e bëssen, bësse méi, soen ech mol, méi modern Strukture eranzebréngen. Jo, genau, et ass halt kloer, dass et net, et soll net kopéiert sinn, et ass, wéi s de sees, et feiert dat Ganzt, et feiert dat. An wou kann ee Saache e bëssen op seng eegen Aart a Weis maachen, aner Influencen, wéi wéi den Tab seet, och méi modern Saache mat era bréngen. Mhm. Net fir ze soen, dass dat anert lo uraal war, mee ja, och 2005, 2010 Ah, ass- mä- mä- ass mä laang si her. al, jo, fir jonk Leit ass dat al. Ja, mir gi se Just al. fir al Leit ass dat net sou laang hier. Ja, Das, muss een alles das, relativiséieren. das, ech mengen, dat ass genau dat. An ech, ech fannen et dann awer ëmsou. Ëmsou méi flott, ech mengen 2024 huet jo schonn elo bewisen, a mir sinn réischt Juni elo aktuell, wou dat wou mer dat hei ophuelen, wat d'Metal-Welt déi spruddelt iwwer mat mat Zeenen. Ech mengen ech kann et net oft genuch soen an och d'lëtzebuergesch Zeen déi lieft an a knistert iwwerall, et ass iwwerall eppes do an,

Well da si mer mol éierlech, ech menge wann ee lo allgemeng kuckt an an de Medien oder esou, Metalcore ass viru Joren, ech wëll net sou begruewe ginn, mä et ass ëmmer manner driwwer geschwat ginn an et ass e bëssen an d'Vergiessenheet geroden an dee Begrëff Modern Metal ass ëmmer méi opkomm an huet, ech wëll net soen dat Ganzt ersat, mä huet eben déi ganz Modernisatioun an an dat dat bësse méi. progressivt wat mer an der Zäit, wou mer souwisou elo aktuell och liewen, gewisen, dass d'Musek net méi ka sou gemeet gi wéi virun 20 Joer. Ähm, d'Texter natierlech an d'Musek dann och geännert an da fannen ech awer ëmsou cool, Strukture erëmzefannen, wou s de dech mat deenen s de kanns also einfach dech identifizéiere vun och vun deemools souwéi haut och. Absolut. Jo, jo, hautzedaags ass jo och déi déi méi min de méi neie Metal, dee kléngt e bëssen anescht. och deelweis e bësse méi technesch, jo, mä hunn do méi déi déi ursprünglech Metalcore Form nach, jo. Wéi huet dat dann, wann ech dat elo mol däerf sou froen, wéi huet dat dann ugefaangen elo einfach, natierlech wéi mer et och schonn oft hei an deem Podcast gesot hunn, d'Zeen ass kleng, jidderee kennt plus minus jiddereen an, Äh, ech wees den, den Tab ass och nach bei Atomic Rocket Seed ass ënnerwee äh, an, an, an dann so ah jo komm mir hunn nach Raum mach ma- mach einfach nach nach aner Sachen Genau, nach e bësse méi. méi nach bësse méi Bëssi. wéi wéi dat dann wéi dat dann ugefaangen so bei Blame the others lo zum Beispill Also Ugefaang huet dat Ganzt jo emol mam Cliff a mam Jeff, souwäit ech dat richteg weess. Ech si jo elo deen Allerneitsten, dee ganz frësch säit Dezember dobäi ass. Wéi de Spargel, dee grad ausschéisst, sou e bëssen. Ganz genau, ganz genau. Ech sinn nach ganz, ganz jonk hei an der Band. Ech sinn och dee Jonken, jo. Ech hunn eréischt 30, si sinn alleguerte esou al. Oh, oh, oh, oh, jo dann, jo. Cliff, dee muss bei Fast Friday dat. Ech mein, dass eppes wat hinnen och gefeelt huet, well se jorelaang keng Musek méi gemaach hunn. Genau, an souwäit ech dat och matkrutt hat, si virun e puer Joer hu se d'Idee, elo war et 3 Joer oder ech weess net, iergend ech mengen et soll falsch 4 Joer vläit, hate se d'Idee op um Rock am Ring hu se sech gesinn mengen ech, op iergend e Musekfestival. Jo, et war esou eng Geschicht, genau. An voilà, war jidderee strack genuch fir op déi domm Idee ze kommen, komm mer maache rëm Musek, mer brauchen dat. An voilà, an do huet déi Idee dann ugefaang, hu se mat e puer aner Leit dee Projet ugefaang, an da lues a lues huet sech dat esou e bëssen entwéckelt, am Ufank méi esou als just for fun, a wéi se gesinn hunn dat et awer plus ou moins ok kléngt, hu se gesot, kënne mer och e bësse méi draus man. Ech fand et awer dat sinn dat sinn dann ëmmer sou och wann et 0815 Storye sinn, ech meng meeschtens fänkt et ja. Band Story se hunn. Ja, dat eng gewëssen Ja ja komme man eng Band pass am Suff an du hëllst dech net eescht an da gesäist awer dats der méi bedeit wies de gemengt hues. da fängst du eben drop auszebauen. Ech fand ech fan dat top an ähm, ich mein dat dat ass en eng generell äh, Art a Weis wéi wéi Bands net nëmmen zu Lëtzebuerg, mir generell gemaach ginn an äh, oder entstinn mm, so. ja. ja. An ähm, ich mein, da, da kann e jo schon mal direkt äh, Appes, Appes lo erwähnen wat lo ganz rezent war ich mein, dëst Dir war och fir Isch jo ganz ganz busy van äh, an nach ëmmer busy ka so Mg wat hat man Metal Battle Mä den Drocklab Session war eng jet Peting is Metal also. D'Jonge vu Bléem déi Addes sinn net faul, dat kann ee jo scho mol soen, ne? Dat gutt een dat vu bausse esou gesäit. Ah jo, nee, also ech sinn doudeierlech do dran. Ech si strotz faul, de Beweis, datt mer et hu misse verleeën, gell? Absolut. Nee, mega cool. Jo, ech probéieren et. Ech mengen, dat war och wichteg elo, ech mengen och, well ech eréischt nei dobäi komm sinn, datt se morgen emol. Fënns de fënns Leit zesummen, dat motivéiert och déi al Membere erëm bëssen. Ja. Et ware Méiglechkeeten do fir Concerten ze spillen an ech mengen et war jiddwereen huet gepusht fir sou vill wéi méiglech ze maachen. Natierlech och fir am Ufank brauchs de dat emol einfach fir als Band dech méi ze fannen. Eng Prouf ass eng Prouf. Et ass ni dee selwechte Feeling wéi Concerten an et war och wichteg direkt e bësse mat Gas lasszeleeën. Genau. A mir sinn och aktuell jo äh, grad am Studio fir déi nächst véier Lidder. Mhm. Äh, jo, d'Tiischt Luc huet sech do mega séier erageschafft. Äh, jo, wéi dat en gudden Drummer ass, ass dat einfach fir hee. Merci fir d'Blummen. Nee, wierklech cool, also. Mer sinn all zefridden an deem Sënn. Der si zefridden an da kann ee jo scho mol gespaant sinn, wat wat dëst Joer, ech denke mol, datt et dëst Joer dann wäert nach kommen, déi famous véier Lidder EP kann ee lo mol esou soen. An wéi wéi huet sech dat da lo esou, soll ech mol, wann een da esou bei Institutioune wéi de Metal Battle, wéi waren d'Reaktiounen vun vun de Fans? An ech mengen, dat ass lo déi déi Fro, wou indirekt Äh, gelingt ass op eng aner Fro, an zwar wou, wou gesitt Dir Iech als, natierlech eng zimmlech jonk Band trotzdeem, mee och ähm, wou gesitt Dir Iech, wou ass Är Plaz an der Lëtzebuerger Zeen an a wou kanns de hibauen? Wat ass net nëmmen d'Zil als Band, mee esou wat, wat kann ech der Generatioun, wou dono kënnt, loossen? Huhu, dat sinn déi grouss Froen. Absolut. Wat ass d'Zil? Ech mengen et, wat wichteg ass, datt mer eis, an dat fannen ech och gutt, datt mer esou funktionéieren, ouni eis en extremen Drock ze maachen. Mir hunn alleguerten, mir schaffen alleguerten, dräi vun de Matglieder hunn Kanner. Dat heescht, et ass ganz kloer gesot, datt. Voilà, du bass keng 20 an du kanns net 7 mol an der Woch prouwen. Jo. D'Zieler si ganz realistesch an ech mengen, dat ass ganz gutt. Dat hëlt der ganz vill ongewollten an onnéidegen Drock eraus. Mir maachen dat mat ganz vill Spaass an esou wéi mer dat gesinn, wéi et richteg soll sinn. Dat heescht, dofir war och elo eng EP. Dann ass natierlech ëmmer direkt d'Fro, firwat keen Album? Voilà, dat ass alles. Guer keen, guer keen Suen, guer kee Stress, ja. Suen, ja. Kloer, dat ass, dat ass eng, eng cool Saach. An wat, wat gëss de weider? Ech mengen, dat ass grad wat, dat wat ech grad gesot hunn, et soll ee sech net ze vill stressen, a wann een anere kann déi, déi Iddie mat op de Wee ginn. Musek ass eppes wat aus, aus Passioun kënnt a Spaass maache soll an net do ass fir sech. dout ze drécken, just fir ze soen, hei komm mir pushe raus, komm mir maachen, komm mir schreiwen iergendeppes. Et soll een esou maache wéi een et spiert, dat ass dat, wat ganz wichteg ass. De grousse Virdeel war halt och do, vue dat jidde all Member u sech eenzel an aner Bands war an der Vergaangenheet a relativ vill Joren awer an der Musek täteg war, si ganz vill Diskussiounen u sech schonn onnéideg. Dat heescht, jidderee weess e bësse wat e soll maachen. Dat heescht, ass e bësse méi stresslos. An zu denger éischter Fro mat der Metal Battle, do do hate mer immens de Gudden, well d'Retouren einfach top ware vun de Leit. A wann s de natierlech da gesäis, datt d'Leit de Gudden hunn domadder, dann, jo, da hues de och nach méi de Gudden. Natierlech, dat pusht. Dat ähm, ja, dat, ja, dat ass dat ass dann erëm solo mol ähm, Ech wëll net so e normale Wee wéis de solls funktionieren och wann natiercht net einfach ass. méi wann déi meescht vun Iech souwisou festgefueren Huese sinn, sinn wou wësse wéi et wéi et leeft an trotzdem sonnech mar, Wou gesitt Dir, net nëmme elo dann am Sënn vu Blame the others, mä wéi, wéi gesitt Dir d'Evolutioun? Well ech mengen, Dir hutt jo dann och schonn, ob et elo bei Blame the others oder eben mat virdrun Bands wéi dann eben Fast Friday oder esou gesinn, wéi ass d'Evolutioun dobaussen, heescht hei lokal? Ech mengen, do si mer eis awer trotzdeem eens, datt et, et war nach ni esou vill lass wéi déi lescht, kann ee soen, véier, fënnef Joer.

Lo kann ech grad net dat an dat man, mee aus wat besteet main Liewen u sech? Jo, dat ass genau dat, jo. An dann hunn Gott sei Dank e puer Leit natierlech iwwerlëer gesot, ok, mee u sech man ech jo näischt anescht wéi just dat an dat, an u sech loossen ech ganz vill Saachen op d'Säit, déi main u sech Spaass man, an theoretesch kann ech jo och e bëssen och dovunner maachen. An ech wee, dat ass wahrscheinlech net den eenzege Faktor, du hues oft esou e bëss esou Phase mat Flauten an dann, wou erëm villes op eemee, op eemol matenee kënnt. An jo, déi lescht Jore, wéi s de sees, ass et enorm an d'Lut gaangen, also wéi vill Bands elo gestart hunn an och direkt an enger gudder Qualitéit, also wierklech top, jo. Ja also bei mir, ech kucken dat och vun schon enger bësse méi ausserhalb vun der Metalzeen. Ech hunn, ech komme jo am Fong, ech hunn ni an ni an enger Metalband gespillt virdrun. Vill Jazz, Funk, Hip-Hop Geschichte gemaach an och déi lescht Jore vill an der elektronescher Zeen, och als DJ, elo haasst se mech all, Goethe. Nee eigentlech net. Musek ass ass wéi mer all gewëtte wëssen e wäide Spektrum an limitéiert ass also. Nee genau, nee mee wat ech do am Fong wëll domat soen ass, wann s de gesäis am Wéi s de sees, säit der Pandemie, wat ech ganz vill gesinn hunn, ass, Déi Joren als DJ hues de net méi esou vill matkritt vu ronderëm, well einfach och a Lëtzebuerg, an net just Metal, och Rock, Pop Beräich, net esou vill geschitt ass. An déi lescht Joren war dat, ass et einfach incontournabel ginn, dass erëm esou vill ass an dat ass genial. Ech fannen et, et ass schonn deelweis esou vill, dass de. Ech kucke lo aus eiser Positioun net nëmme lo äh, ka Kaméidi gesinn lo äh, als, als Podcast. Ech mengen, wie mir an der Pandemie gestart sinn, so okay, mär hunn aus gekuckt, äh, wees du so, wat freng Bands ginne zu Lëtzebuerg? So oh, dat ass iwwersiichtlech. Maja, dat ass véier Joer hier. an, ja. an ass nëmme iwwersiichtlech. ja, geil. Das das. An dat awer dann och ëm so schéin äh, an ech fan dat och immer gut, dass dass dann och aner Musiker, déi eben aus der famouser béiser Zeen, wou mer dann ënnerwee sinn kommen, dann awer och gesinn, dass et net nëmmen am Metal äh, bombastesch weidergeet, mee an all Variant ass eppes do an, an Kreativitéit ass um Explodéieren. Ja. An dat, dat, dat, ech fan dat eleng dat motivéiert äh, nach méi fir no bausen ze goen och. Schmengen die, die Joer Pandemie natierlech ech, ech, ech erwähnen se eigenlech net gäre, mee fir eis lokal Zeen mengen ech huet et méi gutt gedoen och wann ech lo gestengegt ginn dobaussen op der Et huet ganz vill äh, positiv Aspekter bruet äh, an, an, an ganz vill äh, läit och introvertéiert Gedanken ewe wie fir don erwähnt gell wie gesot ja. So. ja wat kann ech dann ergentlech man si sowieso du he an ja. ähm, ich mein de grosse Fi net well och nach eng aner Fro gewiecht lo wo lo hunn ass. Ähm, Ech mengen am Joer 2024 kanns de bal soen, dass jiddereen doheem ka Musek maachen. Dat heescht net, dass se gutt ass. Mee jidderee ka se mindestens probéieren. E Faktor, wou mer esou virun 20 Joer net haten, gell? Jo, jo. Du kanns enorm vill och, och also doheem, wéi s de sees. D'Quali ass vläicht net ëmmer immens, mee dorëms geet et jo mol net primär am Ufank. Mee du kanns op vill Saachen dohinner schaffen, üben, du hues vill méi.

Genau an du kannst dann och äh, eben och dann als Band, wéi zum Beispiel Blade the Others, dann brauchst du lo net äh, ja wat, wat dat mamer lo. Du kannst da schon u sech de Kroki alles doheem fäerdeg man oder dann an degem Proufraum oder wo ëmmers de bass. Äh, okay. Äh, dat hëlt vill Zäit äh, wäsch äh, wo onnetz um Stress do hummer all drin de bese Stress wo als all all der verfollecht ne méi ja. dat sinn alles mengg wichteg Faktore wo och die ganz letzte wo ich 10 indirekt äh, so e bëssen mir opbléie gelooss hunn. Dat dat Schlecht fält ewech an de Moment ass effektiv just nach de Gudden do. Well ech ka mech net erënneren, elo wann ech 20 Joer zeréckkucken, esou datt all Weekend iergendwou e Metal-Concert gelaf ass. Beim beschte Wëllen net. Dat waren exzeptionell Saachen. Elo lafen der e puer. Elo ass keng Zäit méi fir nozekommen. Gell? Genau, nach virun 20 Joer hat s de nach e bësse méi wéi wat kuerz dono war. Dann has de wierklech do zirka 15 Joer, hunn ech d'Gefill, 10, 15 Joer, wou e bësse méi Flaute war, wou och vill Caféen a Plaze verschwonne sinn, wou s de konns Saache maachen. Bah, dozou, dofir sinn natierlech och vill d'Loyeren schold, et ass schwéier ze iwwerliewen, mee jo. Ja, dat, dat, ich, mir, ja, dat ass awer ich mengen natierlech mir sinn lo hei fir natierlech iwwer Blame the Others ze schwätzen an fir iwwer Är Band-Story. A méch fand dat awer och ëmmer den, den Aspekt wéi wéi gëtt net nëmmen déi Band grouss, mee d'Musiker wou aus wou an där Band sinn, wéi hunn déi dat déi ganz Verännerungen an déi ganz Upassungen an esou, wéi kriss de dat mat? Well ech mengen mir, ech schwätze lo fir fir d'Allgemengheet dobaussen, Listeners déi op e Concert ginn, Déi kréien dat net mat an deelweis ass dat deenen och, oder sollt dat deenen eigentlech och egal sinn, well ech menge si gi just dohinner fir de Concert ze kucken oder fir Merch ze kafen. De Rescht interesséiert se net. Ech fannen dat awer ëmmer da wichteg och vläicht e klengen Aspekt hannert d'Bün an hannert d'Gedanken ze bréngen, well et awer net esou einfach schéngt, Obwohl et méi einfach as virun 20 Joer. Mee dat Tischcht na lang net dat se den äh, ach ech ma le mol einfach rappe son dann dann ass ja absolut äh, ja absolut du ja. total recht ja nee ja. die Pandemie sa war wirklich einfach den typesche Fall as appes negatives äh, so awer och die kleng positiv Sachen äh, mat ze huelen well och do is de oft ab irgend abs wos kanns mat huelen mhm. jing jang ne an äh, ja voilà dat das gut dat hun viel Leiit gemet automatisch ja. mhm. An ähm, da kucke mal lo nach séier op ich mein, dat recht Juni hä ähm, ja. Wat ass da lo nach geplant aus lo natürlich die die EP kënnt da do schonfleit e bëssen App es verroden oder so secret secrets mir sind immer zu hun fir secrets sie ganz transparent ja, transparent. ja. also natürlich verroden ich kann da lo äh Ech zielen elo d'Songstrukturen op, dat héiert der wann der rauskënnt. Dat jo bleift e bëssen am selwechte Genre, vläit e puer bësse méi haart Saachen dran, mee nach ëmmer e gesonde Mix, souwäit een dat iwwert 4 Lidder ka maachen. Jo Programm ass elo, also elo ech schielen elo fir mäin Deel fir d'Batterie elo d'nächst Woch an de Studio, Enn vum Mount ginn d'Gittaren Bass a Gesang opgeholl an dann voilà leeft dee ganze Prozess bis dat dann alles, bis mer dat dann alles hunn. Release ass natierlech geplangt dëst Joer, muss een natierlech och kucke wou een dat mécht, wéini een dat mécht, dat ass nach alles Saachen déi net 100 Prozent an Steen gemeesselt sinn. Voilà dat ass elo mol prioritär, dofir ass och elo wat d'Concerten ugeet hu mer eis elo mol déi nächst Méint net ze vill de Kapp gemaach, elo ass emol d'Studio Prioritéit Nummer eent, eent an eent an dann. kucke mer dat herno ganz, ganz gemittlech weider. Genau, ganz organesch, wéi d'Saache kommen, a fäerdeg kann jo gemeet ginn. Dat ass och, dat ass och wichteg, menge ech. Ech mengen, dann, da geet och keng onnëtz Energie verluer, wann s de dech mat. Jo, an du stress dech net onnéideg mat Deadlines, wou, wou, wann s de souwisou weess, dat s de Saache sou séier wéi méiglech ugees, wéi et méiglech ass, kënnen Deadlines heiansdo méi stressen. Dat ass richteg. Ech ermëch och dozou vläicht zwéngen Saachen ze maachen déi s de net onbedéngs wolls sou maachen oder. Jo, qualitativ och do Kompromisser an do soll een der am beschten sou mann wéi méiglech maachen. Jo, komm ech erëm zeréck op meng Leier vun jo dann ëmmer sou maachen wéi et sech richteg fillt an net sech einfach vun natierlech sinn Deadlines wichteg wann s de dann ni eppes sees hei wa mer soen dëst Joer gi mer dat ophuelen da méchs de et och dest Joer, wanns de natierlech elo sees oh mir ginn iergendwann mol eng Kéier, du muss ëmmer e bëssen eng, Ja. wéi soll ech e Plang hunn, mee ech, Genau, jo, ech meng, muss mir sinn, d'Saach ugoen. mir sinn do allgemeng, mengen ech, iwwert déi ganz Band keng, déi sech do ze vill wierklech op e klore Créneau setzen, hei e Méinden ass dat, e Mëttwoch ass dat an e Freide Nomëtten um véirel op zwou ass dat, weess de, dat ass. Ja, dat ass, dat ass dann awer e bëssen ze komplex, mengen ech, ja. An et dann ass an déi famousen organeschen Deel an dann, dann ass scho rëm, ja, dat ass ewéi mam Molen, ne Luc? Ganz genau, ganz genau. Dafür, dann, ähm, ja, mir molen, effektiv. Ähm, wie wäre das dann mal, ich, ich frage mal, der Cover, das ist bestimmt zwar schon eine Idee da, und äh, mit, das war noch nicht gesehen da draußen, aber wie wäre dann carrément ein Cover selber zu machen? Mit, mit Wasserfarben? oder oh, okay, okay. Also, ich kann äh, extrem gut Strichmännischer mole ja, ich weiß just nicht, ob dat an dem Metalcore so drauf passt dat muss ich dann intern mat mir gemacht ah, äh, gucken dat nach ja mein, war dem mega Metal Strichmännchen ja. ja, gouf nach keen so der dat ne ich mein, also, Gëtt ëm eng éischt Kéier. Ech menge bei eis ass kee gutt genuch fir selbst ze maachen, nee? Nee, nee, bei eis ass, also wat wat d'grafesch Konscht ugeet, si mer leider alleguerten zimmlech zimmlech null. Ech mengen dat ass och, komm mir kënnen do ganz éierlech sinn, do hu mer eis och nach wierklech net massiv Gedanke gemaach iwwert d'Cover. Ech mengen dat ass bei eis esou. De visuellen Deel, dat lescht wat mer da wäerten ugoen. Jo, et ass och ëmmer vill, vill wéi dat mer et jo als EP wahrscheinlech wäerte verëffentlechen. Kucke mer elo mol, wéi, wéi sinn d'Lidder, wéi gëtt alles fäerdeg, wat passt dozou. An soubal d'Lidder fäerdeg sinn, gi mer, dat nächst ass dat dann direkt dat. Voilà, ëmmer esou e bësse progressiv, een nom aneren. Jo, kucke wat bei de Konzept vun de Lidder passt an da kucke wou d'higeet esou e bëssen. Genau.

Wat kann ech wat kann ech de Leit dobaussen dann soe wat ze solle ma op jefalls lauschtert Iech un an gitt blame déi alles kucke wann se da rëm live ënnerwee sinn. Bleift aktiv ähm op de soziale Netzwierker fir ze kucke wat do an den nächste Méint dann erauskënnt an jo Lauschteren, lauschteren, supporten, Merch kafen, dat Üblecht he, ne, wat ëmmer muss gesot ginn. Voilà, dat hëlleft eis ëmmer vill. An ech mengen, domat hätte mir et dann och haut scho gepackt. Ech géing soen, nach eng Kéier e grouse Merci un iech zwee fir d'Matmaachen. Ma en décke Merci un dech, Gilles, wierklech. Ëmmer erëm gären. A wann d'EP dobaussen ass, da kënne mer eis jo erëm an e Räimche setzen. Virtuell oder onvirtuell, dat gesi mer dann. An ähm, ja na enke Merci un den Tapp an de Lück vun Blame the Others an äh, Merci fir Noläich an de Bausen an Männer dert nach enke d' Wuert fir e groussen Shoutout ze man. Jo Shoutout äh, alle nach enke op d'Aan op d'Ougen op dëst Joer kënnt eis EP nach eraus. Voilà. Ähm, ja. Där kënnt eis wierklech ganz gär an de Social Media Saachen followen, well do kritt een am meeschten dann eppes mat. wann eppes kënnt an dat hëlleft eis ëmmer e bëssen. Jo, voilà, dat géif eis freen. Tiptop a mir wäerten alles deelen wat mer esou fannen. Voilà. Mega, super, villmools Merci. Ëmmer gären an domat nach e schéinen Dag a bis geschwë rëm hei bei Kaméidi.